Kan zapi in i ruah ti dingah Baibal cang kai thim duhmi cu Luka dal nih caang kul le caang linak le caang sawmthum le caang kua in caang sawmlinak tiang kha a si lai. Cun Bawipa nawlbia nih ṭhuro tuah khat asiloah Lailenglo pahnih raithawinak ah nan pek than hna lai a ti bantuk in annih nih raithawinak kha an pek than. Caang sawmthum le caang kua nakin caang sawm linak tiang Bawipa nawlbia nih nan tuah awk a si tiah a timi vialte kha an tuah dih in Galili ram i an umnak khua Nazareth khua ah khan an kir ṭhan. Ngakchia cu a hung ṭhang i a hung ṭhawng, fimnak in a khat i Pathian thluachuahnak kha a cungah a um. Cathiang kan relmi kan zate caah Pathian nih thang thluachuahnak kan pekpiak seh. Amen. Nihin ni caan ah kan nule vialte hna upat ṭihzah hmaizahnak kan in pek hna. Nihin ni caan ah Nule nih zeitluk in dah nan biapi ti vawlei cungah hin zeitluk in dah nan rian lian nan i Khrihfabu ah hin zeitluk in dah nan rian a lian nan timi hi chim ka duh i vawlei cung kan zoh tikah nihin ni caan ah nu si a huam lomi ruang tampi an um cang. nu a simi nih zeibia dah a chim tawn ti si ahcun Pathian zeiruang he nu in na rak ka ser hna a ziahme pa na ka siter lo tiin a vuivaimi minung tampi an um vuivai phung zong khi a rak si ve taktak ko

feminine mystic timi cauk rak ṭial i mah cu cauk he ṭialmi cu zeidah ai tel ti si ahcun nu hi inn chungah khua kan sa i harsatnak kan tuar i ṭuan ding vialte kan ṭuan pa bantukin thangṭhatnak ding cohlan ding kan si ve lo maw pa hi zeidah kan i dannak a um tiah ca a rak ṭial i mah cucu mirang ca in an rak leh i mah cu hnu kum thum a rauh hnu ahcun The National Organization for Women timi organization an rak dirh. Mah cu nih cun ai timhmi cu zeidah a si ti si ahcun nu hi kheng ṭawl ding lawng kan si lo, Nu hi fahring ding lawng kan si lo. Nu hi pa nih sik ding lawng kan si lo. Prime Minister kan si kho ve. Lawyers kan si kho ve. Pa nih an tuahmi paoh kan tuah kho ve. A herh ahcun nu bantukin pa zong nih fa hring dingin operation kan tuahter hna lai tiah an ti ciammam i Mah cu organization ruang ahcun minung tampi nih nu sinak an hlawt i pa bantuk in khua an sa. He tiah pa he an i zuam i mah cu nih cun kan vawleicung hi a hrawhmi a tam tuk hringhran i Khrihfa sinak zong tam tuk lawngnan a hrawh timi kha kan hmuh khawh. Sihmanhsehlaw nihin ni caan a chim ka duhmi cu Pathian nih nu i an ser hna tikah hin vawlei cungah sunglawi bik ding in ka von ser hna cu pa si rak in rel ning zong hi a si lem lo. Pa zong hi Pathian nih a kan serchan i ai dang ve i nu an ser hna chan zong hi ai dang ve. Nihin ni caan ah Pathian nih nu i an sermi hna hi palhnak pakhat te hmanh a um lo i accident zong a si lo i vawlei cungah Nu lo in zeihmanh a si kho lo i kan nule hna nih zeitluk in dah vawleicung nan thlen i kan nule hna nih zeitluk in dah Khrihfabu nan thlen i Pathian nih a sunglawi an chiah hna timi hi nihin ni caan ah chim ka duh i vawleicung i an timi cu zeidah a si ti si ahcun thluachuakmi, a ṭhangchomi minung pakhat phen koko ahhin nu a um zungzal ti a si. Thlaw chuakmi pa hi nu lo le zeitik hmanh ah thlaw a chuak kho lo ti a si. Vawlei cung tuanbia nih hin a chim zungzal mi a si. Cu lawng si loin immersion an ti i American essayist an ti i mah cu nih cun nu upat ṭihzahnak a chimmi hna cu zeidah a si ti si ahcun people are what their mothers make them minung a simi hi an nu le hna nih an sersiam ning te an si ti si Doctor simi hmanh hi an nule hna nih cuticun an sersiam hna caah a si ti si. Cun thong a tlai i mithat lainawng hmanh khi an nule hna nih an sersiam ning tein an si a ti. Cun Abraham Lincoln hi American President a hleiruknak a si. Sal le miluat timi um ti lo dingin ral a dotu American nih kan pa tiin nihin ni caan tiang an i ruahmi pa nih zeitindah a ti ve ti si ahcun all that I am hope to be I owe to my angel mother nihin ni ka sining vialte le ka va si te lai ti kai ruahchanmi vialte hi hiti a ka semtu le a ka siamtu hi ka nu a si e vancungmi bantukin a lomi ka nu a si e ti a ti ve cun John Wesley Charles Wesley vawleicung ah hlaphuah tam cemmi pahnihnak cun zeitindah John Wesley nih a ti ti si ahcun vawleicung ah hi nu vialte hi Ka nu bantuk rak si dih hna selaw thawng a um lai lo ee. Suzana Wesley timi nih van tuak law a fale caah zan siang te lucung chuan in thla campiak hna i vawlei cung a thlengmi Charles Wesley le John Wesley le a dang hringtu mi hna nu a si. Nihin ni ah nu a simi hna nih vawlei cung i zeitluk dah na thlen timi hi mah cu nih cun a langhter. Cu lawng si rih hlah, nihin ni ah mei electric bulb a siamtu Thomas Alva Edison timi kong hi tawite van chim ka duh i Thomas Elva Edison hi sianginn ah a kai i biahal a cang tuk caah an sayate nih a hrut tiah an lawiter. Cate an putter i na fapa hi a hruh tuk caah ca a cawng kho lo dingmi a si. Cucah cun sianginn ah van chiah ti hlah tiah Thomas Elva Edison cu cate an putter i a lawiter. Sihmanhsehlaw a nu nih zeitindah a tuah ti si ahcun sifate a simi a nu nih cun meifar vanchom bu tein sianginn kha a kai kho ti lomi a fapa nih cun ca a chimh i carel a chimh i a nu nih zeitindah a ti ti si ahcun ka fapa te hi a hrut hrimhrim lo a hrut naisai lo carel thiam lai i mingan ah a cang lai tiah a ti vawlei cungah ca cawng ko lai lo tiah a hrut tiah an rak timi pa cu nihin ni ah mei loin kan um khawh lomi electric bulb siamtu minung ai cang cutluk cun nu le nih na fa na zuk ruangah na fapa le na fanu hna nih thil khuaruahhar tuah khawh timi hna Pathian nih an pekmi hna ṭhawnnak le thil ti khawhnak nih bang alangka in ruat sual ciet lai cih ti kha van chim ka duhmi si nihin ni ah feminist tampi nih nu si kan duh lo nu nih pa bantuk in kan si kho ve an tinak nu an sinak an philh tawn i nu nih an tuah ding vialte an tuah tikah vawlei cungah ai rawk tawn sihmanhsehlaw nihin ni ah hringtu kan nule vialte hna zeitluk in dah Pathian nih an dawt hna i zeitluk in dah a ṭhawngmi ṭhawnnak an pek hna timi hi kan philhpiak sawh hlah u ti hi nawl kan duhmi hna si. Nihin ni ah psychologist tampi nih research an tuah i mah cu i an hmuh chuahmi cu tawite kan zoh hna lai. Nu le hika ram ah fa neimi minung tampi an um lai. Lailei zongah fa neimi tampi an um lai. Naute kha a van chuah bak in Narte hna nih an tuah zungzalmi cu zeidah a si ti si ahcun an nu le ṭaan cungte an bawhterter hna. An nule kha nau cungin an thih hmanh ah nunnak a nei ti lomi a nu a si hmanh ah tlangcung hi a bawhtertu phung si ti khi si. Le mah cu nih cun a chim duhmi cu zeidah si ti si ahcun hi tluk hin a khami caai hramnak in a khatmi isik chiatnak in a khatmi pakhat le pakhat i entainak in a khatmi huatnak in a khatmi vawlei ah zeidang hmanh he tahchunh awk a ṭha lomi nule dawtnak bawn an ti i dawtnak hri ai ton ta hnu ahcun zeizong vialte a tong kho ding in nule dawtnak ruangah vawlei cungah a tlong kho ding in Pathian nih thluachuahnak a pek ti si. I khati i falete nu pacawte ah mi nih pathum an bawmhtermi fa hna le nu le nih cohlan lomi fale hna hi zeitikhmanh ah an chan chungah zeitikhmanh ah i lo ti a si. Mah cu mi nih pathum te nu le nih bia nan chim khawh lo hmanh i nan tangcawi a bawhmi te kha fale caah chan chungin Pathian nih thluang a chuahmi a si. Le mah cucu The Bond Between Mother and Child ti an ti i psychologist nih an tuak i mah kha mi mit pathum te nih khan fale vialte kha an chan chungah tinchia zong a thiamter hna ti si. Hawi le kom he i komh zong ah zeidah a cang ti si ahcun anmah le anmah an i cohlang. Anmah le anmah an i upat, anmah le anmah an i ṭihzah. Harsatnak an ton caan zongah mah khatte nih khan ṭhawnnak ralṭhatnak a pek hna tiah psychologist pawl nih an hmuh caah khatite khan nu le ṭang cungah bawhter khi a si. Zeiruangah ti si ahcun mah cutluk cun ṭhawnnak cu Pathian nih an pek hna. Vawlei cungah hin nu le nih cohlan lomi hna le nu le nih kha bantukin dawtnak pek lomi minung hna cu Khrihfabu zatlang nun rampi ahhin harsatnak, hnahnawh buaibainak, lungretheihnak, ka-aihramnak phurhtlun zungzal tu minung an si zungzal ti psychologists pawl nih an chuahpi ṭhan. Niru timi nan theih ṭheo lai. Niru timi hi Khrihfami hna a hremtu hna fa taktak in a hremtu hna a si i mah cu pa cu mi zeidah a si ti si ahcun Rom Emperor siangpahrang ah cang i Judah mi hna a huat tuk hna caah a ṭhat lo tuk caah zeidah a tuah ti si ahcun Rom khualipi kha mei in a khangh ti si. Inn kha mei in a va duah i mah cu bak cu amah nih mei in a duahmi kha zeidah a ti ti si ahcun Judah mi hna Khrihfa a simi hna nih mei an khang tiah amah nih a tuahmi lila hna cuticun a chim i Khrihfa a simi Judah mi hna le Khrihfa a simi hna kha he tiah a hrem hna i inn tungah a ṭem ngai ziran toih ngai i a duah hna. Anmah le anmah thahter hna. Cun thir hrum ah thir hrum liantaktak an tuah i chiti an tuah i mah cu ahcun an kio hna. Cu vialte a tuahtu cu zei ruangah dah a si hnga an ti si ahcun, a nu hi mi zeidah a si ti si ahcun,

dawtnak nem zoh he ti lomi fa a si tikah cutluk cun vawlei cungah misual a si kho. Lord Byron an timi zong hi poetic a si. A catialmi hna le a thil tuahmi vialte hna hi vawlei cungah zohchia tiangin min chiatnak a tongmi a si. Mah cucu zei ruangah dah a si ti si ahcun a nu ruang a si. Cucah cun na fapate, na fanute na zumh i na dawt i na cawnpiakmi kha Pathian nih thawchuah dah maw Zeidang vialte hmanh na sa ṭhuam a ngah lo dong maw? Cucu cu Pathian nih rian an pekmi hna a si. Psychologist pawl nih an tuah ṭhan duhmi cu zeidah a si ti si ahcun University of Minnesota an timi i Institute of Child Development timi ah PhD professor a ṭuanmi Helen South timi nih research a tuah i ngakchia minung za le sawm riat a zoh hna. Kum khat le a cheu ruangah a simi minung kha a zoh hna i an sining vialte kha caan sau tuk a zoh hnuah a ṭialmi cu zeidah a si ti si ahcun nu le nih ṭha tein an zohkhenhmi hna le hnukthlum an dinmi hna le an ṭaang cungah an hrawhtermi hna le nu le dawtnak ṭha tein an pekmi fale cu a ti self-reliant Tleirawl an van si ah anmah le anmah te an i uk kho a ti. Anmah le anmah te kha an i bochan kho. Tleirawl si lio i a hrokhrol tukmi le si lo ding i ding i a rak cang tukmi hna khi a ngaingai te ti si ahcun Ellen Srauf an timi nih a chimmi cu anmah hisual pawl hna hlah u i an nu le tusual phawt hna hlah u. A ngaingai ti ti si ahcun a daithlangmi, san a tlai lomi, zohkhenh hna tlukin a zohkhenh lomi nu ruangah khi khin a cang deuhmi a si ti a hmuhchuahmi a si. Na fale chim a ngeih lo tuk tikah ahodah sual ngai ka ot lai kanmah santlaih lo tu deuh khi rak si timi hna nu pawl zong nih nihin ni ah theih ding khi a si cun an chan chung tiangin psychopathology timi zawtnak in an zaw lo nu le nih ṭha tein zohkhenh mi dawtmi fale cawnpiakmi fale cu mah kha bantuk kha a tlawm deuh ti. Cun an hawile he kum hleiruk bak in hawi an kan i kawh tikah hin ti an hawile sin zongah nule nih ṭha tein dawtmi fale cu hruaitu an si deuh bochan tlak an si deuh a ti Cun Gunnar an timi pa nih a tuah ṭhan i anih hi kum khat cheu thlahlei rian a simi ngakchia sawm sarih le pasarih kha an nule he ngakchia lentecelhnak ah kalpi hna. Mah cu ngakchia lentecelhnak ah cun an kalpi hna i zeidah an tuah ti si ahcun minung ṭih a nung nawnmi kha mah cu hmaika cun an ṭhutter hna ti si. Le ngakchiat ah phunphun in mi khi a nung nawnmi minung pakhat, cun seh in an siangmi pakhat, cun a dang pakhat kha an ṭhutter hna ti si. Minung sawm sarih le pasarih an ṭhutter hna. Ngakchia cu an van ṭhutter hna i ngakchia nih an ṭih taktak ti si. Le mah hla ah Khuaruahhar a simi cu a cheukhat kha an nule kha bia chim bak loin an ṭaanah an bawhter hna ti a si. Kumkhat in cheu fale cu a cheukhat kha kha nan fale kha kha ti bak khan chia ko hna u an ti hna i khati khan an ti hna i midang nih an van cawi hna. A voi hnihnak an kalpi hna tikah An nule i an ṭaangte an van bawhtermi hna fale paohpaoh nih khan kha hmai i ṭhut kha an ṭih ti lo ti si. An nule nih an ṭaang i an bawhtermi fale si lomi paohpaoh cu kha an van hmuh bak khan an ṭap i an ra i thi tein in an um i Mah cu Gunnar timi pa nih a timi cu zeidah a si ti si a thim. Nule dawtnak le nule nih dirkamhmi fale cu vawlei cungah zeizong vialte nih an ton ngam dahkaw. Cutluk cun dawkaw, nule nan hmual a ṭhawn i nan letman cu harsatnak ton tikah nule nih dawtnak pek vemi a um lomi fa hna cu zaangfah a si. An ral a cheu. Vanchiatnak a ton. Mah cu vialte hna cu nu le ruangah hin dawt a rak si cu timi kha an ti. Cun an zoh rihmi cu tar zohkhenhnak ah a ummi minung a kan zoh ṭhan dih hna. Tang zohkhenhnak ah biachia holh a chia a chimmi tar pawl vialte hi an nu le tuanbia theimi hna zoh tikah an nu le tuanbia holh phunchia a rak holhmi an si. An nu le nih an holhmi kha an van tar ve tikah an nu le Xerox copy ah an chuak. Nule nih ṭha tein rak zohkhenhmi fale hna cu an tar tiang zongah hin mi nih dawtnak minung an i chuah i ti si. Cutluk cun a ṭhawngmi minung ahcun nule an chiah hna. Cucahcun nihin ni caan ah Nule nih zeitluk in dah na ṭhawn i nule nih zeitluk in dah na biapi timi kha vawleicung fimthiamnak nih an zoh hrimhrim ah cucu an hmuh. Baibal ca chungah zeidah kan hmuh khawh ti si ahcun nule tampi an um nain nule minung pahnihte kan zoh hna lai. Baibal ca chungah Luka dal hnih chungah kan hmuh i Luka dal hnih chungah kan hmuhmi ah Mary nih zeitluk in dah a fate caah rian a ṭuan i a fate caah zeitluk in dah a nu nih a tuahpiak timi kan zoh hna lai. Mary nih Jesuh caah zeidah a tuahpiak? Jesuh cu Pathian minung in nu pachung in a rak langmi fa hmanh a nu men in zeitluk in dah tuahpiak ti si ahcun nawlngeihnak in Bawipa vancungmi bia kha ka ngei van tuak hmanh u law vancungmi nih varzil a sulh i fa na pawi lai a ti tikah lau i duh lo i mah le mah hmanh nunnak liam piak ding zong kan si kho. Lakfahan ka ti piak lai ti vialte ruat kan in nawl naihnak in Mary nih ai thawk. Fale hi zeitik in dah kan cawnpiak hna lai tiah bilikram cu bia an rak hal ti a si. An chuak ai maw? an chuahnu thlanuk in mah chuahnu kum hnih in maw fale cu kan cawnpiak hna lai tiah bia ka halmi bilikahram le a lehmi hna an timi cu an chuah hlan nan cawnpiak hna lai an chuah hlan in nan cawnpiak hna lai timi cu nu le pa hrimhrim nih an chuah hlan in Bawipa nan ṭihzah cia lai i thla nan campiak hna lai i cu lo ahcun a chuah hnu ahcun na nunzia cu zeitindah nai rem khawh ti lai ti a si. Cucaah cun chuah hlan hrimhrim in Mary nih hin Jesuh caah nawlngaihnak Pathian ṭihnak a rak ngei cang. Cun a hung chuak i a fate caah a himnak ding si caah ti ahcun a thi le daw le a dam hlan ah Izipt ram ah a zampi. A fate caah thimnak ding ah thihngah in a ṭuanpiak. Tuchun ah Baibal ca kan rel bantukin Mary nih a tuahpiakmi hi zeidah a si ti si ahcun Cun Bawipa nawlbia nih ṭhuro tuah khat asiloah laileng no pahnih raithawinak ah nan pekchanh hna lai, a ti bantukin annih nih raithawinak kha an pekchanh. Pathian Fapa a si komi Jesuh hmanh ka va kawh. A nu Mary nih tlol lo tein Jerusalem ah a kalpi i Bawipa sinah thluachuahnak a halpiak cu. Nu le vialte hna, na fate caah thluachuah halpiak le Bawipa sawmpiak na tlolh sual maw? Zei hme kan tuah khawh? A ṭhatnak ding caah zei hme kan tuah khawh? Bawipa caah mi ri nih laileng tuah ding raithawi lak a tuahpiak. Cun kan van zoh i man lai, caang sawmthum le caang kua dah. Bawipa nawlbia nih nan tuah awk a si tiah a timi vialte kha an tuah tiin Galilee ram i a umnak khua, Nazareth khua kha an kir ṭhan. A nu Mary nih Bawipa nih a fialmi vialte a tuahpiak dih cikcek i Bawipa nih thluachuah a pek i Bawi Jesuh Khrih zong cu fimnak in a khat i Pathian thluachuahnak kha a cungah a ṭum a ti i nu le vialte hna nih Kan fale ca kan tuah khawhmi hi dawtnak langhter le hnukhlung dinh le va kuh le va zumh le va cawnpiak khi kan rawk a si cu. Kha nan zumh lo ahcun nule hna nih thla hnih chung na fa a duh paoh in hmu usih tiah Australia ram va thlah hmanh na cawnpiak ṭhannak dingah kum nga tel a hau lai. Thla hnih te caan na pek ruangah pum loin Mirang he party a va kalter manh. Kha nunzia na remh khawh ṭhan nak ding ahcun a kum a um ngar lai. Bawipa sawm biakinn pehzulh te in chimh cawnpiak hi nu le hna, nu le pa hna kan rian tuk a si. Kan fale caan cawn duh lo zong hi a ngaingai ti ti si ahcun Nule zong nih ca ka cawk duh ve ne maw? Nazi zana le lehnih man kan kai duh ve ne maw? Cu i kan fale ca thiam tuk hna seh ti duh kha a zeitin nge kan chim cawnpiak ngam hna lai? Cucah cun nule zong hi nan rak biapi ngaingai dawkaw. Cucah cun an chimmi hi nu le ruangdang rak si lengmang. Hannah nih a tuahpiakmi Samuel dal khatnak ah kan hmuhmi cu Bawipa thla ka rak cem lengmang i hi fapa hi nangmah sinah kan pe. nangmah sinah kan pek nangmah sinah kan hlanh Hannah nih a tuahmi a fapate kha Pathian sinah hlanh i a fapate cu zei ah dah cang ti si ahcun Israel mi hna siangpahrang chiti a thuhtu a rak Pathian nih thluachuah cu nule hna nih fale ca i thluachuah hal piak le raithawi piak le thlacam piak le dawtnak tein lam ṭhithruai kan tlolh sual ahcun a caan a zat tik i an sual i an palh i kan duh lomi an um tikah anmah lawng sual kan tlawmmi hna hi rak si thlu lem lo kaw ṭha tein cawnpiakmi pa cu tar zohkhenhnak i a um tiangin bochannak le dawtnak an si lo maw? Cucacun Baibal ca kan hmuhmi nih a kan cawnpiakmi cu nu le hna fale caah saya ṭhabik na si. Zeitikah dah a philh hna? A cawnpiaktu hawihlan bik ah a saya hmasa bik na si i a saya ṭha bik zong na si. Nu le hna, na fate caah pastor hmasa bik na si. Pastor ṭha bik zong governor na si. Nangmah nih Pathian lei ah na cawnpiak ahcun a thianghlim tukmi zeihmanh ai ṭial rih lomi Catlang bantukin a raammi tiang nule nih an cawnpiakmi hna kha dawh an thih tiang in ai ṭial cu. Zeiruangah dah vawlei cungah Muslim an tampi? A fel tukmi a nu nih Muslim biaknak a cawnpiak ruangah dah a si cu? Zeiruangah dah vawlei cungah Buddhist an tampi? A nu nih Buddhist si dingin a cawnpiak ruangah dah a si cu? Zeiruangah dah zum lotu hna zong an um ve ti si ahcun a nu nih zum lonak ding a cawnpiak ruang dang a si cu. Zeiruangah dah Khrihfa ṭha fale tampi kan neih men hna lai ti si ahcun pastor ṭha bik a nu nih Bawi Jesuh Khrih kong na cawnpiak i Baibal ca na relpiak i Cawnpiaknak he kaa miak ti ahcun Khrihfa ṭha tampi fale kan hrin lai i nule vialte hna pastor ṭha bik dawk an si. Nule vialte hna vancung lam hmuhsaktu dawk an si. Vancung lam phittu zong dawk an si. A phih zong na phih khawh i vancung lam tiang na hruai khotu nu a ra um, Pathian nih an han cu an siam cu. Cu tikah cu tluk in a thawngmi nu na si tikah zeidah na cawnpiak lai ti siah cu Pathian ṭihzah na cawnpiak lai i Pathian na upat ter lai i Pathian ṭihtlahnak lungthin a lungthin i a um cang hnu ahcun nangmah nih na ti khawh lomi vialte nunzadaw vialte ka Bawipa nih an pekpiak lai. A caan liote an na cawnpiak i dawtnak in lam na hruai ahcun mah cu te cathlai ci bantuk an ṭhang lai i na fanu na fapa nih an lawmhter lai. Biakinn thiang ṭihzah na cawnpiak lai. Biakinn thiang na ṭihzahter khawh ahcun Biakinn thiang i a ummi Pathian cu a ṭihzah hrimhrim ko lai. A inn na ṭihzah lai lo, Pathian umnak sii na cawnpiak khawh ahcun biakinn a ṭihzah ko lai. Cu tikah biakinn a ṭihzahmi fale nih cun a nunzia zongah thil ṭha in a khatmi nunzia he tlai ko lai. Cun Cawnpiaktu ṭihzah thiam zong hi, hruaitu ṭihzah thiam zong nih na cawnpiak khawh ahcun Sunday School an kai tikah an sayate an ṭihzah hna lai i an cawnpiakmi hna theitlai ṭha lai kho dingin a nung ko lai. Nangmah nih Sunday School saya sayamah te kha na ṭihzah piak bak hna lo ahcun na fapa nih zeitindah a ṭihzah ti lai? Nule hna, nihin ah rian kan pekmi hna cu kan Sunday School saya sayama te hna nan thei hna maw? Inn hna khin khi mi dawt na Sunday School sayama si hi a nawl zul la tiah a ti hna hmanh na fanua nan na ngai thlang lai na fapa nan na ngai thlang lai sihmanhsehlaw Na Sunday School saya-sayamah hmanh kha nangmah nih na duh paoh in na suaksam ahcun na fanu lamhruaitu zeitindah bia na in lai? Kan pialter hna ka va si cu. Cu ah ca cun nu le hna nihin ni in rian kan phawtmi hna cu na fanu le fapa cawnpiaktu hna ṭihzah in na cawnpiak ahcun na rian tampi an chawn lai i Na fanu na fapa lungthin chung a thlai cu thla tampi a duh lai. A lamlak ding caah caan na pek ahcun na si pakhat na pek nih hin a kum kumenrem a hau lai. Cucacun Bawipa sawm piak i Bawipa sinah tarlanpi hi nu le hna nih philh hrim lo. Vawleicung fimthiamnak zong nih nu le nan ṭhawn tuknak hi a langhter i Mary nih Jesuh caah tlamtling tein nawlbia nih tuah awk a timi vialte a tuahpiakmi cikcek, Hannah nih Samuel caah a tuahpiakmi cikcek, Nunnak pe ko, fapa ai cang i Israel siangṭhachi uktu fapa ai cang ko kaw, cucacun nu le hna Pathian nih ṭhawnchawmi hna hi a menmen te a den lo ti kha nihin ni biachim a duh. Bialikram nih a rak chimmi tuanbia pakhat te in ka chim lai cucun ka donghter lai. Bidik ram nih a chimmi tuanbia cu zeidah a si ti si ahcun American ram hi an rak sifak tuk a ti. Mah cu an rak sifah tuk lio te ahcun nuhmei nu pe pakhat a um i

ka fapate na ca zeihmanh ka tuk khomi a um lo e cucah cun Pathian sinah thla campiak le sianginn kai ter lawnglawng hi na ca ka tuah khomi si tiah a ti cun te cun khengtawl bu le dum cin bu in ka za i vai hlawh chom bu te cun a fapa te cu University ah sianginn a kai deng ti. Cuticun a kai lengmang ko i a donghnak ahcun a nu cu na fapa te graduation na si cang lai caah na rak ra lai tiah sawmnak caan kan pek. Sifak tuk a si caah a fapa te graduation kai ding in cun a ngam lo i khen rawl na kai khawh ti Le a fapa te nih khan a ziah kan run ruat hna lo tiah ka hawk ko la ka hawk ko la tiah a ruat hna i a fapa te cu hawi lakah an nu le vialte an van kawl hna tikah ani a nu ti lo i zaangfahnak tein a va ngaithiam u tiah a va thi i a nu cu a kheng tawlnak ah cun Thilchiami nih cun a kan lak i a nu cu mirum hna lakah cun a dir ve ti si. Mah cu ahcun midang vialte nih sakit he kan van lak i sakit he kan van lak khawhnak a fapa te zong nih cun sakit he kan van lak ve. Mah cu ahcun hawidah an pek lomi hna medal an van pektu si. Medal an pekmi cu ca a thiam bik, a ziaza ṭha bik, ai zuam rihmi medal an pek i a petu pa nih cun a ṭaangte ah tonh a van timh i zaangfah na cun ka ngaithiam rih a ti. A va kal i a nu cu a va kawi a thilchiate cu a va ngei. a nu cu hmaiah a dirter i keimah nan ka tonh ding a si lo e ka nu tu nan tonh ding a si tiah mah cu ni graduation in dih ahcun a nu cu mah cu medal na can tonh piak ti si mah cu a chimmi cu dah a si ti si ahcun nihin ni hi medal a ka petu hi ka nu nih thla ka cam piak zungzal a Pathian nih a ka pekmi si ee Ka nu nih a ka zumh caah ka nu nih a ka zumh bantuk tein cu zumhnak nih cun ṭhawnnak le nifatin thazaang a pek i hi bantukin ka si khawhnak a si. Keimah ka si lo ee. Ka nu a si ee ti meter an ton i nihin ni caan ah chim ka duhmi cu Minung tampi nih nu si hmanh nih an rak huat men lai. Pa si an duh lai. Zelte pa ka rak si lo ti zongah saduh an that len lai. Sihmanhsehlaw nihin ni ah Pathian nu an sitermi hna hi ai palh hrimhrim lo tuk maw? A ṭhawng tukmi vawleicung a thleng kho dingmi, vawleicung a denh kho dingmi nu sunglawi bochan tlaktu arual sian hna cu cucacun nan fale hi Bawipa hal piak hna ulaw Bawipa sawm piak hna ulaw Mary le Hannah nih tlangkil tein an fale caah tuah bantukin nihin ni ah kan nu le vialte hna nih nan fale caah Nu sunglawi, bochan tlak, nu vialte na lawmh dih hna ti tlakmi nu sunglawi Bawipa nih siangpahrang ko hna seh, Bawipa nih thlaw kan chuahpiak ko seh.